Helo, fy enw i yw Lisa, a dwi'n gweithio i Papyrus atal hunan-laddiad pobl ifanc. Prif nod Papyrus yw ymgyrchu a chodi ymwybyddiaeth i atal hunan-laddiad ymysg pobl ifanc. Yn fy rôl, rwy'n cefnogi ein cynghorwyr sy'n gweithio ar ein llinell gymorth, sef Hopeline UK. Ar Hopeline UK, ni'n cefnogi pobl ifanc i gadw'n saff rhag hunan-laddiad. Rydym hefyd yn cefnogi unrhyw un sy'n poeni am ffrind neu aelod o'r teulu. Rydym yn cefnogi pobl sy'n cysylltu â ni trwy roi'r rywle saff a chyfrinachol i drafod meddyliau am hunaladdiad ac i gynnig cymorth cyfrinachol a chyngor ymarferol, yr hyn ni'n galw'n Cynllun Diogelu rhag Hunaladdiad. Gyda phartneriaeth a chwmni o'r enw Earthway, rydym wedi moderneiddio'r ffordd y mae Cynllun Diogelu yn cael ei chreu a ddiweddaru. Does neb yn gallu neud ei meddyliau hunaladdiad diflannu, Ond mae Cynllun Diogelu yn gallu helpu unigolyn reoli meddyliau hunanladdiad. Cynllun yw e sy'n mynd trwy teimladau cam wrth gam, annog i bobl i cymryd camau bach i gadw'n saff a chynnig rhyw fath o gysur, a thynnu sylw i ffwrdd, hyd yn oed os dim ond am sbel. Wrth wneud cynllun diogelu, falle byddem yn gofyn cwestiynau o gwmpas eich cynllun am hunanladdiad. Byddem am gofyn os ydych yn yfed alcohol, cymryd cyffuriau neu tabledi, neu os oes gennych broblemau neu diagnosis iechyd meddwl. Y rheswm am ofyn y cwestiynau hyn yw i helpu i'r unigolyn i feddwl am bethau y gall wneud yn anodd i gadw'n ddiogel a'r hyn y gall wneud i greu'r lle saff o'i chwmpas. Byddem hefyd yn trafod technegau ymdopi, yn ogystal ag opsiynau am cefnogaeth nawr ac yn yr hir dymor. Gall meddyliau am hunanladdiad bod yn gryf nes ei fod yn wirioneddol anodd i wybod beth i wneud a sut i gael unrhyw fath o gysur. Gall Cynllun Diogelu roi rheolaeth nôl i chi i helpu tawelu meddyliau. Mae HopeLink yn blatfform ar-lein sy'n caniatáu i ddefnyddwyr i agor eu cynllun diogelu unigol unrhyw bryd. Mae'n gyfrinachol gyda chyfrinair. Pan fydd rhywun yn ffonio HopeLine UK i weithio gyda'r cynghorwyr i gadw'n ddiogel, bydd y cynghorwr yn llenwi'r cynllun gyda'r wybodaeth o'r unigolyn. Ar ôl gorffen y cynllun, ceir cyfrinair a linc i agor y cynllun pryd bynnag fydd angen. Dim ond aelod o staff Hopelane UK fydd yn gallu diweddaru'r cynllun sy'n golygu os fydd angen newid unrhyw beth neu diweddaru, mae croeso i chi ffonio Hopelane UK lle fydd cyfle i drafod beth sy'n mynd 'mlaen mewn bywyd a gweithio gyda'r cynghorwr i sicrhau bod y cynllun diogelu dal yn addas a bod cefnogaeth gennych lle bo angen. Mae'n cyfnod cyffrous i ni barhau i weithio gyda phobl ifanc ac i ddefnyddio HopeLink. Byddem yn sicrhau bod y Cynllun Diogelu yn hawdd i'w ddefnyddio, yn hygyrch, yn helpu i reoli feddyliau'm hunanladdiad ac, yn bennaf, i gadw pobl ifanc yn ddiogel am nawr.